Hello, Citrial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Nai cikua Wi-Fi line ka ngah ti lo ruangah video ka van chia kho ti lo i tutan hi uh, Wi-Fi line cu ka ngah hlei lo nain uh, hika nan van hmuhmi Infinix phone hi uh, password an hrenh sual i an on khawh ti lo caah uh, ka tuahpiak pah hna in zapi kan dihlak kan ton ve tikah kan thiam ve dingah tutan video ah van chim ka duhmi si. Le hi phone hi uh, Infinix X669D ti si le amah a chung i model name cu Infinix Hot 30i khi si. Le mah cucu zeitindah password a hrenhmi kan on lai ti kha tutan ah van zoh hna usih law ti ka duhmi si. Cucaah cun hika hin van zoh law Infinix phone a hmang vemi na si i na password na hrenh sur a si ahcun atu ning bantuk hin an rak on khawh ve hnga ti kha van chim ka duhmi si i pakhatnak cam ah na tuah dingmi cu power kan van off ta lai power na off tikah khi tikhin um lai i khi kai a sanmi te khi ni cu tikhin na tlaih peng lai i kan password ai off kha password off hnu ah zeidah kan tuah piak lai kan ti si ahcun Hika zawn i a hmehnak power button le hika a aw dinhnak hi na hmeh ṭi lai. Voikhat hmeh ah na hmeh ṭi lai. A dang phone cu a thatnak si, a dinhnak tu si. Lam hi hmeh tikah pakhatnak cem ah volume hi na van hmeh hmasat ta lai i mah hnuah hika i a dinhnak te hi na van hmeh te lai ke volume ka hmeh cun a cungah ka van hmeh ṭhan hika i a ceumi khabak khan volume na thlah lai power dong power dinhnak lawng kha na hmeh peng lai aw kha ma khi ca chuah tiang kha na na hmeh khawh khan cun a dih ko lama khawhnu khan a thlalang hi tongh khawh si lo i hika volume a dinhnak le thenhnak hin a dinhnak hin tang ah kan ṭhumh lai i kan van ṭhumh tikah khua tling kalter lai ti cu a tang kan van ṭum lai i Awma ka cun ti hi Data Web Factory Research timi te hi na van hmehpiak lai na van chiahpiak hnu ah hika cun i Power button te khin na van hmehpiak lai. Mah hnuah khan a tangah volume dinhnak na van ṭhumh lai. Effectuary data reset timi te na van hmeh ṭhan lai. Mah hnuah khan hika volume hin na van hmehpiak lai i kaa hin a ca te hung chuakmi hi tlawmpal te kan hmuh. Okay, kaa zawn ah khin a tangcem ah data wave complete te complete tu a cang caah khan A donghnak ah zeithlun tuah ṭhan lai te cu atu i ka a chiahmi te reboot system now timi te khi na hmehpiak lai hika volume te hin uh, maka khan uh, restart ai tuah lai kan van ngah lai power van ong ṭhan lai zeidah hung chuak timi khi kan van zoh hna lai Kha hi zawntiah hin sau ngai hngah hau. A van rau pah ngai i video kha kan van tawiter lai. Mah ka zawn hin Myanmar tiin ai chiah caah khan Myanmar cu kan si a rem lo caah English ah kan van chiah piak lai i. Tanglei kan van thuan lai ka zun hin English United States na van thim piak lai mah hnu ah nek na hme lai lei ka zun ah hin country regions cha hin kan ci Myanmar cha Myanmar kha kan van rin lai i nek kan van hme than lai hi ka zun ah hin connect wifi ti le ka cha hau lo skit kan van hme lai Lei zawn ah hin zeidah a um? Le piah ti hna law nek kan hmeh ko lai. Cun nika zawn ah hin zulhphung te si. Le kaa zawn te khi kan van zahpiak lai. Mah hnu ah khan nek kan van hmeh ṭhan lai. Mah kho khan more kan van hmeh lai. More kan hmeh lai. Accept kan van hmeh lai. Pasut na chiah la maw ti um rih ko seh. Sakit kan van hmeh lai. Cun ka zawn ah hin skip kan van hmeh ṭhan lai i ka zawn ah hin na duhmi thim khawh a si le classic khi van thimpiak tuah u sila kha makha khan neck kan van hmeh ṭhan lai. Makha khan cun hika i hmia hring te hi kan van hmehpiak lai. Password hretmi fawi tein tlamtling tein kan on khawh cang. Makhakha na hawinu na hawipa thei ve hna seh, hngal ve hna seh tiin dusi ahcun hi ka video te hi share si zongah comment thazaang peknak zong bawmh khawh ka si. A zohtu nan dihlak cung lunglawmhnak tampi ka ngei. Bye bye.